Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Esselamu aleyküm, sayğılı, sevgili teleseyircilerimiz. Yayla boyu programmamız sizin misafiriñiz, sizler de bizim misafiriñiz bugün. Yayla boyu programması devam ete. Ve sizlerni ekranlar qarşısında sezdigimizden, his ettigimizden biz de çoq bahtlıyıq, memnunmız. Ve biz de inanamız ki, bugünki Yayla boyu programmamız ve her daimgi kibi Yayla boyu programmamız sizlerni de hoşnut ete ve sevindire. Evleriñizde her zaman sevinç, baht, bereket olsun, biz onıñ duacısıymız. Sevgili dostlar, bugünki programmamız Tañ yıldızı Tañ yıldızı degende çoq şey aqlımıza kele, amma bizim bir güzel tañ yıldızımız da bar Qırımımızda. Şimdi o tañ yıldızı ile de tanış olacamız ve programmamıznı başlaycamız. Tañ yıldızı, Elmira hanım Seytmemetova, tañ yıldızınıñ bediiy rehberi ve temelcisi, hoş keldiñiz. Sağ oluñız. Elmira hanımnen beraber işte tañ yıldızı.

Mana, yayla boyu qızları, tañ atqan yıldızları. Bizim de tañ yıldızlarımız bunda. Tekrar hoş keldiñiz. Çoq sağ olunız. Keyfleriñiz biraz daa köterilsin dedim de. Bir şeyler yapıp olduqmı, keyfleriñizni köterip olduqmı? Evet. Sağ olunız, elleriñize sağlıq sanatçılarımıza. On bir yıldır, menim bildigime köre, tañ yıldızı Çalışa, öylemi? Aslında oca olaraq siz neden ders beresiñiz? Dirijör horovik. Evet.
Hor alıp baram. Evet. Yani vokal, gir. Spetsialnost alıp baram. Ve bular da siziñ talebeleriñiz. Doğru. On bir yıldan beri vardır. Nasıl başladıñız başta? Eki ağız bundan başlasaq olurmı? Bilesiñmi, men bizim universitette Çalışıp başlağanımda, bule tatar türklerin çoq seske, perilojeniye, mnogogolusiyenen başladım oğraşmağa. Başta bir-eki qısçıqlar topladım, kak tvorçeskoye laboratoriya, iç ansamblь degen laf yoq edi. Soñ başladıq, başladıq, baqsaq, yaramay, çıqmadı.
Bu qaçıncı yıllar edi? Daa ansamblde. Biñ yedinci yıl. Aha.
yahşı çıqtı, soñ-soñuna başladıq, ayda Tañ yıldızı peyda oldı. Neden Tañ yıldızı qoyduñız adını? Kimniñ aqılına keldi birinci? Men aqılıma keldi. Öylemi?
Men aqılıma keldi. Amma güzel bir şey adı aqılınıza kelmiş amma, gerçekten. Öyle, çoq güzel bir. Tañ yıldızı degende neyi tüşündüñiz ki? Ne aqlıñıza kele? Tamam, tañ yıldızı, tamam.
Tañ yıldızı, çoq dilber. Rusça aytsañ, voshodyaşşaya zvezda. Evet. İli utrenniye zveda, zvezda. Ana, Yani qızlarğa bütün- pek kelişken bir. Kelişken, ya? Evet. Bunarda, bularda o tañ yıldızları kibi parıldaylar. Ana, körip oturasız. Evet, siznen beraber, elbette, siznen beraber, elbette. E, şimdi, yahşı başladıñız öyle, e, soñ ne oldu? Öyle Tañ yıldızı adı qoyduñız. Tañ yıldızı adı qoydıq, soñ başladı, başladı, başladı. Çoq yerlerge, çoq memleketlerge bardıq, konkurslarda teştira, iştirak ettik, festivallerde, Makedoniya, Turtsiya, Bolgariya, Rumıniya, Rossiya, Tap Çeçnâğa da barıp keldik bu ansamblnen. Nasıl tillerde yırlay ediler o zaman? O zaman? Qaysı tillerde?
Qırımtatar tilde. Temiz qırımtatar. Temiz qırımtatar tilde.
Qayda barsanız qırımtatarca yırlarınen beraber. Doğru, qırımtatar yırları. Arada böyle halq yırlarını da biraz böyle şey yapa ediñizmi? Halq yırlarınen beraber. Ebet, ebet.
Endi. Onı da soraycam, başta Kimler edi? Birinciler beş tane edimi? Er zaman beş olamı? E, beş tane edi. A, başta birinciler kimler edi? Qaydan ediler? Osmanova Sevil edi, Veliullayeva Gülnara edi, Saledinova Venera edi. Anda tek tatarlar degil, başqa halq, Olar da bar edi? Olar da bar edi.
Öylemi? Tina degen bir qızçıq bar edi, ermeni qızçığı. Aha. Ruslardan da bar edi. Ala, olara, mana, olara da bizden şimdi selâmlarımız olsun. Çünki çeşit yerlerdedir episi. Hepsiniñ hızmetlerini içün teşekkürler. Çünki o hızmetler yapıla, iç vaqıt olar coyulip kitmey. Olarıñ her zaman, olar yeşere, her zaman büyüy. Mana onıñ neticesi de sizlere de aks ettirmiştir, elbet. Doğru, çoq sağ olsunlar, pek çoq iş yaptılar o qızlar. Qıyın olsa da.
Bu qızlarımız, men bildigime köre. Nesilden nesile de kite. Hatta birisiniñ burada ablası da var, otura. Eskilerden. Şimdi o acaba birincilerdenmi ya? Yoq, bu endi üçünci sastavdan. Üçünci. Bu endi dördünci sastav. Ha, bu dördünci. Dördünci sastav.
Qızlar dört-beş yıl oquylar, bitireler, soñ aqayğa çıqarlar. Aqayları bermeyler soñ yırlamağa. Soñ evde yırlaylar aqaylarını.
Öyle de soñ. Ya aqaylar. Yañı qızlarnı qıdıramız. Aslında, doğrusını söylesem, men hatta eskilerden davet etmiştim, amma birisi kelip oldı. Qala, digerlerin kimersinin aqayı qoymay, kimersinin balası bar eken, amma. Doğru. Balası bar, tamam, añlarım da, aqayları qoymayanlar. Men, men olsam, men olsam, derim ki, otur maşinaya, Men seni alıp varacam, alıp ketirecem, dep ketirir edim men olsaydım. Amma qulaqlarıñızda küfe olsun bundan soñ, aqayları, ketiriñiz, çünki olar da sevinsinler ve hatta balalarınen beraber keliñiz, Horantaynen beraber. Doğrumı? Hepsine selâm-sayğılarımız olsun. Elbette ki, imkânlar dairesinde. Men endi her kesin ailesini, işlerini añlayım, amma bu da bir iştir. Bu da bizim umumiy bir işimizdir. Onıñ içün biz olara sayğı kösteremiz er zaman. Unutmayıq, men eşittigime köre, bu Tañ yıldızında iştirak eten qızlar kimersi universiteti bitire, kimersi bitirmey, yetiştirmey evlenip kiteler deyler. Doğrumı? Episi, episi bir. Tez evlene ekenler Tañ yıldızında. Ya bu acaba Tañ yıldızından qaynaqlanamı, parıldadığından? Neden acaba bu? Bilmeyim, asıl da bilmeyim. Bir qız qalmadı, episi evli. Epsi qoranda qurdılar. Qızlar, bütün Qırım'ın qızları, geliñiz, tañ yıldızlılarını çoqlatayıq. Her yerde, her rayonda, her şeerde tañ yıldızı qurayıq. Ve çoq güzel olur. Doğru.
Ee, e, baqsam, baqam ki, siziñ de böyle yayrayıp, böyle seyreyip gezen vaqtıñız çoq qalmadımı öyleyse?
Ha? Ğaliba az qaldı. Az qaldı, öylemi?
Amma ne yerde olsañız oñuz, geliñiz şimdiden kelişeyik böyle. Tañ yıldızı. Gelecek ansamblniñ qızları olacaq ya, qısmet olsa, Alla yetiştirsin, sizlerni davet etende keliñiz, a? Ve evlenende de deñiz, baq, vaqtında gelecek bizi Tañyıldıznı davet etende alıp kitersiñ, deñiz, yahşımı? Öyle dersiñiz. Qızlarımız aslında Tañyıldıznıñ dördünci qarılğaçları, öylemi? Yahşı. Siz ne deysiñiz, qızlar? Beş qız, bir-biriñize çoq bağlısıñız. Amma bir sınıfta oquysıla ya ayrı-ayrı oquysıñızmı, nasıl? Üçümiz bir gruppa oquyıq. Bir gruppada oquysıñız. İkisi ayrı gruppa. Nasıl, bir-birleriñizden her vaqıt tez-tez körüşesiñizmi? Meselâ, hem oquşta ve Tañ yıldızı, bir aftada qaç kere böyle körüşesiñiz, çalışasıñız böyle? Çoq kere.
Çoq kere?
Bezmeysiñiz, iç. Er kün repetitsiya. Er kün.
Yahşı, a bu Tañ yıldızınen vardıñızmı bir yerlere, kontsertlere?
Moskvada oldılar bular. Mensiz, amma dörti oldılar. Siz varamadıñız, ölemi?
No, tak pouçilay, şto na tot moment situatsia slojilays tak, şto.

Bir taqım olmaq içün, ansambl olmaq içün birinci ne kerek? İstek kerek.
Birinci istek.
O sizde aşırısı ile var, kördim, kördim. Gene ne kerek? Vaqıt kerek.
Vaqıt kerek.
Amma. Dostlıq kerek, eñ birinci dostlıq kerek. Dostlıq, yani bir-birine canı-gönülden dost olmaqtan başlana er şey deysiniz. Ebet. İstek ve dost, sayğı, sevgi, öyle mi? Doğru.
Ana, hepsi var amma sesim güzel degil, yırlayamayım. O zaman alırsıñızmı arañıza meni? Yoq.
Demek ki, dostlıq. Eñ birinci vokalnıy dannıy. Evet.
Amma doğru dediñiz, ocam, dostlıq Gerçek birbirine sevgi, sayğı, busuz olmaz, eger sesi güzel olsa da. Birbirine bağlılıq olmasa, birbirini gerçekten de sevmese, o uzaq gitmez. O da doğru. Yani ikisi ayırılmaycaq. Qabiliyet ve yürek, gönül, dostluq, sevgi. Ot bu. Ve sizde bu var eken. Geliñiz, biz birinci yırımıznı alayıq. Birinci yırımız da olacaq, qısmet olsa, özledim, diyceksiñiz, öyle mi?

Sağ oluñız, teşekkürler. Çoq sağ oluñız. Bu türkçe yır oldı. Özledim. Maşallah, güzel yırladıñız. Yani bildigime köre, sizde çeşit. Milletleriñ yırları da bar, öylemi? Olacaq, qısmet olsa. Birinci kere türkçe yazdıq. Eski sostavlar tek qırımtatarca yırlar edi. Tek qırımtatarca.
Elbette ki, esas sizi biz qırımtatarca yırlarınen bilemiz ve öyle de olması da kerek. Amma işte, meselâ, yurt dışlarına ketende de, Böyle olsun ki, tez-tez varıñız, çoq-çoq varıñız, bizleri temsil etiñiz. Oralarda da, elbette ki, arada da öyle türkülerden de yırlayanda olar da hoşnut olur. Yani biz zenginligimizni kösteremiz bunnen. Amma ana tilinde ve baba ocağında yırlanıp kelen yırlarımız Bularnıñ yeri apayrı, öyle de sizden soñrakiler de sizden onı alacaqlar. Bu bir böyle bayraqtır da, kite, tañ yıldızı bayrağı, öylemi? Evet. Tañ yıldızı, gerçekten de tañ yıldızına lâyıq, yani adına lâyıqtır. Men bildigime köre, sizlerde her zaman beş, yani dedik ya, beş qız ola ve beş ses ola dedik ya. Beş ses, üç ses, dört seslerine böyle yırlaysıñız, öylemi? Üç ses yırlamayıq, dört ses yırlayıq. Yani üç demeysiñiz, yani dörtten aşağı tüşmek yoq, öylemi?
Yoq, dört ses. Sağ oluñız. Yani üç ses, üç yırlamayıq dep tübünde çızıp qoyarıq. Maşallah. Güzel, güzel. Yani ne demek bu ya, üç biz içün azdır demek de, doğrumı? E, endi biyanısı beş ses, soñ, zaten, zaten beş sesden çoq olamaz. Amma men demek isteyim, eger biriñiz gelmeyip qaldıñız, meselâ, insannıñ halidir da, meselâ, beş sesnen yırlaycaqsıñız, e, biriñiz olmasañız, meselâ, diyelim, daa kontsertte degil, meşq yapasıñız, repetisiya yapasıñız, bir ses olmasa, nasıl çıqasıñız işin içinden?
Pek güzel çıqmayıq, amma ne yapayıq, çıqayıq, yırlayıq. Pek güzel çıqalmaysıñız yani. Evet. Amma güzel dedi, pek güzel çıqmayıq dey. Evet, amma qıyın olsa da, amma yırlaysıñız da. Yani bu, biz, meselâ, seyirci olaraq, bir bir ses olmasa,

Ansambl, nu, et uje ne ansambl. İz dug terâyatsa i kartina terâyatsa. Koniçno, et uje forsmajornoye obstoyatelstvo. Qaç yıldır endi sizler başladıñız, bu sizler beşiñiz qaç yıl oldı başlağanı? Meryem, sen üç yıl.
Yoq.
Eki yıl Meryem. Boksçıqlar Birinci yıl. birinci yıl. Mına Anife üç yıl, Meryem eki yıl. Mına üç qızçığım. bir yıl. Bildigime köre, dördünci ve üçünci kurslar, amma siz gelir-gelmez başlamadıñız demek, öylemi? Yoq.
Yahşı, bizim eski Tañ yıldızından olan qızımıza mikrofonı verseñiz de. Niyerde yaşaysıñız? Canköyde.
Canköyde.
Yanıñızdaki anañız dediler, doğrumu? Ebet. Evet, nasıl siz eski Tañ yıldızı ansamblinden olaraq bu Tañ yıldızını nasıl köresiñiz? Begenesiñizmi? Sizniñ işiñizni devam eteler lâyıqlarmı ya da ki eksikleri çoqmı? Yoq, çoq güzel, istidatlı qızlar, Allah yardımcı olsun. Öyle mi?
Aha, Alla size de yardımcı olsun da, arada sizler de yardım etesiñizmi, qızlar? Baq, biz bunı isteyik, böyle tavsiye etemiz. Yoq,
o qızlar çoq, ıı.
Ğururlılarmı yoqsa? Ğururlımı? Ğururlı, Oni oçün sami umnıy devotki, poetumu v naših sovetih oni ne nuždayutsa. Ne nuždayutsa?
Nastolko? O qadar, yani, özlerine. Yoq, vapervıh, parah.

Şimdi dedi ki, oların ihtiyacı yoqtur dedi, ama o qız şimdi sayğıdan dolayı onı yaptı. E, doğru. Sağ olsun, sizi daa köterdi, anladıñızmı? Ama siz dediñiz ki, ihtiyacımız var dediñiz. Gerçekten de bilgi iç vaqıt zarar etmez. Siz yırlamaysıñız, öyle mi? Yoq, men yırlamayman.
Ömür yoldaşıñızçı, aqayıñızda varmı öyle bir şey? Aqayım, vot, muzıkant, klarnetist.
Ana. Klarneti çalau.
Aha, olarğa da selâmlarımız, sayğılarımız olsun. Bar eken de ailede. Nasıl, qızlar hem Tañ yıldızında, hem oquylar. Yetiştirelermi er şeye? Siz raatsız olmaysıñızmı? Yo, vapşe ne molodtsı, ya, vse, oni vse vremya vse uspevayut. Çalışqanlar, öyle mi?
Çalışalar çoq. Elim da çalışa, oquy, i vot üşü uçastvuyet v ansamble. Nu, Qaç balanız var?
uspevayut, ya ne znay kak ani et uspevayut, no ani uspevayut. Çoq güzel. Qaç balanız var? Eki qızım bar. Men, men sor, baqıñız, qaç balanız var deyim. Sanki bilen kibi. Yani üç degilmi, eki mi? Yoq, eki qızım bar. Ha, men bildigimen de eki de, ona garanti, garanti eki bar. Ha, Alla ömürlerini versin, Alla sağlıqlarını versin. Size de sağlıq-selâmetlik tileyim. Her zaman yanlarında oluñız, destekçi oluñız. Çoq sağ oluñız. Bir alqış! Çoq sağ oluñız, Allah razı olsun. Aslında Qırım'ın niyerlerinde yaşaydıñız? Bağçasaray rayonından. Bağçasaraylısıñız? E. Sizleriñ temelleriñiz asıl qaydan?
Canköy. Eskiden, Canköylüler. Öylemi? Çernomorskiy deysiñiz. Öyle. Siz bilesiñizmi? Biz Körbekten.
Körbek, Körbekülmi? Körbek. Körbekül.
Körbekül köyü.
A sizler çe? Anam Üskütlü, a babam Tackistandan. Aha!
Siziñ nasıl? Menim babam Uskütten, anam Tatlınoğay. Uhmm.
Menim anam Yalıboyli, babam Noğay. Çöl taraftan. Ha, çoq güzel. Men şimdi bunı ne içün soradım? Qırım'ın çeşit bölgelerinden Temel, baqıñız qaydan kele. Bir top çiçek yani. Ve qısmet olsa bu türkülerde hepsini yırlarsıñız. O zaman çoq güzel olur. Hatta Yaylaboy, meselâ, men Yalıboy deycem de, Yaylaboy deyim, baq. Yalıboy türküsü, işte, çöl taraf türküleri, onı da aytabilirsiñiz, öyledir diye, çoq güzel olur. Eger kontsert vaqtında, keldiñiz kontsertte, amma Böyle oldı ki, ya biriñizde, yani yırlayamadınız biriñiz, konsertte çıqmaq kerek. Birisi yırlayamadı ya bir şey oldı, yırlalmaycaq. Dördüñiz çıqacaqsıñız. O zaman nasıl olur, Elmira hanım? Çıqarlar, çıqarlar.

Nu, tam ostvalâs bukvalno odin-dva nomeri do vostupleniya, pomenyali pesnyu, i mı dolžnı bıli perestroitsa, nastroitsa na novuyu pesnyu i spet. Kim degiştirdi yırı? Meselâ. Organizatorı. A?
Organizatorı. A, öyle, olar dedi ki, başqa bir yır olacaq dediler.
Yani siz o yırı degil, başqa yır yırlamaq kerek oldu size. Gene siziñ yırlarıñızdan da, doğrumı? Bizim, da. Ha, o vaqıt biraz degişli em de, yani bunlar böyle şeyler. Ama siz işin içinden qolay-qolay çıqtıñız, öylemi? Yani biraz evel laf ettigimiz kibi, çoq güzel çıqmayıq ama, dedi, ama çıqamız işin içinden, dedi. Yani öyle olmaq kerek gerçekten de, mence. Ebet, ebet.
Keliñiz, ekinci yırımızı, eger mümkün olsa, diñlesek, Kel yanıma degen yır. Buyurıñız.

Sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Amma güzel ya, türkü, bu türküyü eşitken edim de, men keli yanıma bir başqa bir türkü oña oqşattım da, onıñ içün soradım öyle. A o yeri var ya, kel yan, duy, duy, nasıl, ne deyiz, orda ne sözdür, sözü nedir, orasını biraz añlayamam. Duy, duy, duy. Duy, öyle mi? Yani eşit. Eşit demek manasındamı? Yoq. Amma güzel, aurası da güzel ola, seviye de çoq güzel. Bu evelki tañ yıldızı çoq yerlere vardı dediñiz. Seviyesi belli bir seviyedeydi. Siz o seviyege yetişip olduñızmı? Bunı sorasam olurmı sizden aceba?
Yoq, daa yetişmediler, daa işimiz pek çoq, daa çalışmaq kerek, daa. Siz öyle deysiñiz, daa yetişmediler dep, belki özleri, özleri özünce belki yetiştiler, belli ediler. Qızçıqlar toja samokritiçnıy.
Yetiştiñizmi olarnıñ seviyesine?
Yoqmı daa? Ansambl olaraq bir maqsat qoyduñız ögüñizde. Nedir maqsatıñız? Dobitsa tovoje, çego dobился bıvşıy ansambl, i daje vışı. Sağ oluñız. Men, men bunı durup dururken soramadım, çünki biz körüşkende bir oturup sohbet yapanda, dedi ki, dedim ki, asında maqsanıñız nedir sizin, nedir sizin esas ğayeñiz ve maqsadıñız nereye qadar, dedi ki, birinci budur, birincisi budur, en azından evelki taqımın seviyesine yetişmek, birinci. Ondan soñ, dedi, o yanısına daha ileri kitmek, dedi. Men onı çoq begendim, kerçekten de. A ne öyle tüşünip oturasıñız? Onı sizler dediñiz. Men onı, qulağımda öyle qaldı o şey. Kerçekten de men begendim. Birinci, en az o seviyeye çıqmaq. Sevgili dostlar, elbette ki, biz ne iş yapsaq, bizden daha yahşı bilenler ya da bizden daha da tecribeli olğanlar kim varsa, birinci en az o seviyeye yetişmek deyik de, doğrumı? Ondan soñ da ileri, ileri, ileri, bir yerde toqtamaq olmaz. Arada özüñiz bile oturanda yırlaysıñızmı sahalq yırlarından? Meselâ, en sevdigiñiz böyle halq yırlarından nasıl yır var?
Bir dane yır deyil, çoq yır. Çoq yır.
Bilesizmi, akapelniy yırlarnı pek zor yırlamağa, pek zor. Beş golos olsa, pek zor. Çustvo ansamblâ, çustvo stroya, çistote peni, eto oçeñ osnovnaya zadaça,

Böyle diñley, baqam kenardan, yani ne qadar sizi, şimdi kontsertlerde oturanda ne qadar raatsız olasıñız. Oy, pek raatsız olam. Evet, amma, amma men eminim ki, hepsinden soñ raatlaysıñız böyle, deysiñiz ki, maşallah qızlar, doğrumı? Er vaqıt öyle olmay. Evet, er vaqıt öyle olmay mı? Sopgen vaqıtımda ola.
Aha. Ee, oçün samokritiçnıy. Öyle mi? Ee, asobena ya, olar bileler, közüme baqmağa qorqalar. Öyle vaqıtlar da ola. Elbet, o qorqu, o qorqu kerek, yani, o qorqusız olmaz. Kerçekten de, çünki o, yani, mesüliyettir. Mesüliyet olmasa, mesüliyet olmasa qorqmazlar, zaten çoq da çalışmazlar. E, ondan soñ da belli soñu, doğrumu? Yahşı, men bir şey soramaq isteyim bizim gençlerden de. Diqqatnen Diñleñiz. Ne soramaq isteyim sizden? Siziñ şimdi bu çalışmalarıñız, bu şimdi ocañızın aytqan şeyi, bunda incelikler var ya bu. Sizler çoq incelikleri daa çoq, yani, yaşaysıñız, yani. Çünki, mana, biraz evelki yırladığıñız şey, bu ne qadar çoq diqqat ister, qabiliyet ister, güzellik ister. Azçıq bir yerde qaçırdıñızmı, ses gittimi, belli olur, doğrumı? Mana, böyle bir teşebbüs gösteren gençlerimize sorayım. Meselâ, diyelim ki, bir şeye alıştıñız. Meselâ, bizim milletimiz olaraq, qırımtatar bir qızları olaraq, siziñ bir alışıp kelgen bir şeyiñiz vardır. Alıştıñız da, endi, privıkli k etemu. Bu da Belli oldı ki, yanlış eken. O doğru degil, o alışqan şeyiñiz. Amma doğrusını eşittiñiz, amma bu doğru eşittigiñiz şey siziñ alışqanlığıñız yoq ona, ona alışmadıñız, o siz içün bir yañı bir şeydir. Siz aslında qaysını seçesiñiz, a o alışıp kelgen yanlışı, Kene devam etmekmi? Ya da ki, yañlış, alışmadığıñız ama siz içün bir qıyın, yañı bir şey, ama doğrusı odur. Siz qaysını seçesiñiz, qızlar? Ekincisini. Ekincisinimi? Eee.
Doğrusını. Yani alışmağan olsañız da, bu bir yañılıq size, amma doğrusı bu bu olduğını, onı seçesiñiz. Ne içün? Yani onı seçtikten soñ, yani ne içün onı seçtiñiz? Tamam, doğrudır, birinci onıçün, doğru olduğu içün. Amma öbürisine çoq alışmıştıñız, çalışmıştıñız, Amma bu nereden çıqtı demeysiñizmi yani? Deyik, derik. Nereden çıqtı dersiñiz amma, üstünde çalışmaq kerek olur, ep bir onı seçersiñiz, öylemi? Ve soñ yañlışı doğrulamaq içün onıñ üzerinde çalışırsıñız, öylemi? Yesli çelovek ukazal tebe na tvoyu oşıpku, yesli tı desistenno, nu, yesli eto pravilno, to počemu bı ne sdelait tak, kak pravilno? Počemu bı perestupit çerez sebâ Vıyti iz svoyey zonı komfortı i zdelay tak, kak eto nado. Çoq teşekkür.
Çoq teşekkürler. Buna bir alğış isteyim. Çoq sağ oluñız. Mana şimdiki aldığım cevap meni çoq Sevindirdi. E, elbette ki, doğru. İnsanlar diye bilir. A, doğru ne ise onu seçerik. Amma men ne içün soradım bunı? Bütün sanatçılarımız bilir, ustalarımız bilir. Mana programlarımızda da oturalar, hatta, e, ustalarımız. Deyler ki, bizim çoq, Eksiklerimiz var. Bıraq, başqa şeyler daa, yañı şeyler çıqarmayı, olğan şeylerni tikleyip de, olarnı olduğu kibi icra etmek, dopa-doğru icra etmek, onıñ kendisi bir büyük bir şeydir, dediler. Qaç kere mana programlarımızda olara da sayğılarımız olsun. Mana onıñ içün soradım. Bizim halq yırlarımızda, halq muzıkamızda, icralarımızda yañlışlar çoqtır. Ebet. Çünki biz qaybettik, endi tiklemek yigirmi beş yıldır, otuz yıldır onıñ artından, amma aytqanımız kibi yapamaymız. Ve onıñ içün de, eger bir yerde, men ünde eminim, baq, siz bir yerde hata olduğını añladıñız zaman, onı doğrularsıñız. Size qıyın olsa da, doğrusını yapmaya çalışırsıñız. Onı temeli kerek, temelini. Evet. Doğru.
Çoq sa sağ oluñız, teşekkürler. Şimdi aslında bu temiz halq yırlarını böyle folklor stilde, eski şeylerde sevesiñizmi diñlemeyi? Ebet.
Ebet.
Aslında siziñ temeliñizde bu varmı? Ebet. Çoq sağ olunız. Eto oçiñ uspokayışı, uspokayıvayışaya muzıka, nu, narodnaya muzıka, osobino krımskotatarskaya, raslablâyışaya, uspokayıvayışaya, poetumu, nu, ona nikogda ne nadoyest. Evet. İ iyo možno peredelovıt. Hâ, rica etem, tatarca laf ete bildigiñiz şeyleri tatarca laf etiñiz, yahşımı? Ana tilinde bildigiñiz qadar laf etiñiz. Qıynalıp qalanda, amma ana tilinde beraber, yani daa da özü, öz, şey yapacaqsıñız da, küçlendireceqsiñiz, ögreneceqsiñiz. Şimdi keliñiz böyle yapayıq. Sıradaki yırımız, bizim Vatanım diyen yır varmı? Bar.
Bunlar endi akapella olacaq da. Biz Vatanım yırı, bu, bu neye bağışlandı? Vatana bağışlandı, amma kim yazdı bunu, sözleri kimin? Server Kakura.
Server Kakuranıñ.
Sözleri.
Muzıkası da mı?
A capella olacaq amma.
Eger mümkün olsa, keliñiz, siz hem de ses veriñiz, çünki başta bir ses verdigiñiz kibi. Bir Vatanım yırını bir diñleyik siznen. Güzelsiñ, güzel, dağlarıñ yüce, Yürekte barsıñ, tizce kerecel.

Kerçekten de sizlere çoq işanamız, yani bir halq olaraq söyleyim. Hem talebesiñiz, hem de Tañ Yıldızı taqım olaraq, men bütün teleseyircilerimizin adından da deyim, nerede olsañız, kerçekten de halqımıza, milletimize, bizim sanat medeniyetimize, folklorımıza ve Bütün geçmişimize lâyıq oluñız ve her zaman da eñ güzel şekilde temsil etiñiz deyim de, bu bizim bir hem istegimiz, hem duamızdır siz içün. Onıñ içün dıqqatlı oluñız her yerde, qızlar. Çalışıñız, eñ güzeliniñ daha güzelini yapmaya ve men ona eminim, Elmira hanımnıñ baş rehberliginde, başçılığında eñ güzel derecede beceririñiz bu işleri ve evelki tañ yıldızları da Size gelir arada qoşulurlar, siznen beraber sevinirler ve doğrumı? Her zaman sizlere baqıp özleri o vaqıtları yaşasınlar her zaman. Elmira hanım, Çoq güzel-güzel yırlar diñledik, suhbet ettik. Men istey edim ki, mana programmamızın sonu keldi. Aslında ne qadar istemesek de, vaqıt turma yerinde, programmamız bite, sizden ayrılmaq qolay degil. Keliñiz, son yırımız Horan yırı da, bildigime köre. Horan yırını almazdan evel, teleseyircilerimize hem taqım olaraq, hem bir ocamız olaraq bir-eki sözleriñizi alsaq, Tilekleriñizi alsaq, ondan soñ Qoran yırı qaytarma oyunınen bitirsek. Buyurıñız. Çoq sağ oluñız, eñ birinciden, bizni teklif etkeniñiz içün. Alla sağlığıñıznı bersin. Siziñ de cümlemizniñ sağlığı. Er kezge, bütün yaşağan yerimizge, Qırımğa tınçlıq olsun. Alla sağlıq bersin. Bala-çağalarımız tınç, sevimli Qırımımızda otursınlar. Bizim medeniyetimiz er vaqıt parıldasın. Amin.
Çoq sağ oluñız. Çoq güzel oldı. Qızlar, sizler bir şey demek istersiñiz? Ee, epsi adamlar niyetlerine yetsinler. Oho, niyetlerine. Çoq güzel. İsteklerine tırışıp-tırışıp, epsi istekleri de olsun. Yerinizde oturmañ. İlerleñiz, da, çalışıñız, deysem.
Ay, maşallah. Siz ne demek istersiñiz?

Arqadan, evet, yani yeni yetmeler, yani gençler, qızlarımıza, tañ yıldızlarına, yani olacaq tañ yıldızlarını, olara ne demek istersiñiz? Oları körmek istersiñizmi ilerde? Evet, men
bir kontsert olsun, bir balaban kontsert olsun, Episi qızlar, episi toplaşsınlar, balalarınen, çağalarınen, aqaylarınen, öyle pek isteyim, menim niyetlerim bar. Baqıñız, ocağıñızın dedigi kibi, ne qadar kelip keçse de tañ yıldızından qızlar, her kes aileleriyle beraber soñ büyük bir tañ yıldızınıñ bir bayramı olsun, yahşımı? Sevgili dostlar! Aytqanları kibi, keliñiz, her kesin adından Tañ yıldızına muvaffaqiyetler! Ocası ile beraber universitetimizde bütün çalışan, oquyan talebelerimiz, çalışqan ocalarımıza da muvaffaqiyetler, olara da çoq teşekkürler. Seyircilerimiz de bugün oturıp biznen beraber oldılar, çoq teşekkürler onlara da. Her kesin işi qolay kelsin,

Ben. Elmira hanım.
Ben.
Siz. Men aberge Az oturayım. çıqa bile. Ara, az çıqa bile. Açılınız. O tarafa keçiniz abile, abile qızlar. Ekiñiz o tarafa keçiniz. Berge otur. Hadi siz abile turunuz, mana.
Mana abile turunuz. Ee, biz size sonsuz teşekkürlerimiz. Sevgili dostlar, aytqanım kibi, Tañ yıldızına hepimiz muvafaqiyetler tileyik. Keliñiz güzel-güzel kontsertlerinde olayıq. Çoq severek, sevilerek diyen kibi bular bize hızmet eteler, biz de bularnen beraber olayıq her zaman. Size de çoq teşekkürlerimiz. Çoq sağ oluñız. Ve geldigiñiz içün sonsuz teşekkürler. Qızlar, Mana endi bizim programmamıznıñ soñunda güzel bir haytarma olacaq. Haytarmañızıda bir sizni körip, bir tehirlamaylar, oynaylar, dediler em de. Onnen programmamız bitecek. Sevgili dostlar, telefonlarımız çıqa. Bu telefonlarımız bizim telefonlarımız. Telefon etiñiz.